ס'איז קודם א גוטע וואך יעדער, מיין נאמען איז שי וויינפעלד, איך וואוין אין לעיקוואד, און איך בין אהער געקומען דא אלץ גאסט, איך בין געקומען מיט מיין שוואגער, און אונז האבן געדינגען א דירה דא פון א איד גורעלניק, און אונז האמיר דא שוין פארברענגט אלמאסט דריי וואכן, זייער זייער א געשמאקע קראוד, א פיינע עולם, און די ריזן פארוואס אונז זעמיר אהער געקומען, אונז האבן געזוכט א רואיגע פלאץ א קאמיוני רום מיט א. הויז וואס האט א פול, א אידישע פול, געיטעד, און עס קלאוזט צו א בית מדרש, אין א אידישע עיריע, און דא מען עס געטראפן זייער א זייער א פיינע פלאץ. סאו די גייסט אינעם ריער וויו גייסטו צו א צווייטע פלאץ? נישט דווקא, די יאר האט זיך עס אזוי אויסגעארבעט. וואס איז געווען דיין wow, דאס האב איך נישט עקספעקטעד? סאו די זאך וואס האט מיך די מערסטע געכאפט דא איז די רואיגקייט פון דעם עולם. סאו קומסט אן בית מדרש יעדער איינער איז קיינער יאגט זיך נישט ווי קאמפערסט עס אין ניו יארק און לעיקוואד נאך אביסל איז די עולם אביסל אזוי על המחי' ועל כלכלה יעדער איינער לויפט און מען יאגט זיך מען געדאווענט דא איז יעדער איינער רואיג יעדער איינער דאווענט שטייט רואיג און קיינער האט נישט קיין סענס ווי אורדזשענסי איך מוז לויפן טון זאכן און דאס איז א זאך וואס וואס איך קוק זייער ארויף. אקעי דאס איז אין דזשענעראל. עפעס א ספעסיפיק דיטעיל? ס'איז דא זייער אסאך מענטשן וואס זענען דא זיך געטראפן דאס פלאץ וואס איז מורא'דיגע א מורא'דיגע מעלה ווי א מענטש ווי קען זיין א אייגענע מענטש ווי למשל ס'איז דא א איד וואס האט אלעמאל ליב געהאט צו טראגן א קאכטענע בעקיטשע שבת און אין ניו יארק האט ער זיך געשעמט ער האט נישט געקענט ארום גיין

אין סאסייעטי פילן אביסל ווי זיי זענען פארקוועטשט ווי זיי קענען נישט טון וואס זיי ווילן עכט און זיי נישט ווייל די אייבערשטער לאזט נישט נאר ווייל סאסייעטי לאזט נישט און א מענטש קומט אהער פילט ער ווי יעדער איינער איז וועלקאם ס'איז א קליינע קאמיוניטי מורא'דיג בא'אחדות דא איך שוין דא פארברענגט מיט יעדעם איינעם סעפערעטלי ביי זונטאג און איך זעה ווי זיי קומען זיך צאם יעדע שטיק צייט קומט זיך צאם מלוה מלכה און שאלעשידעס און די עולם איז זייער בא'אחדות'דיג סאו. יעדער איינער ק האט דא א אפשען צו זיין זייער אפען זייער ריעל. איך קען דיך מיט צוויי שאלות, און עס האט נישט אנגעהויבן צו אריינקומען פייגלעך אין קאפ אז דו ווילסט דעם אפען אדער בכלל נישט. יעדער איינער פרעגט מיך דאס, און כ'וועל זאגן די אמת, עס קוקט אויס ווי זייער א געשמאקע לעבן, גראדע פאר מיך פערסענלי בין איך זייער סעטעלד אין מיין פלאץ אין לעיקוואד. ווילאנג צוריק האסטו געמאגט צו לעיקוואד? כ'מיין שוין דריי יאר אין לעיקוואד.

קודם דאן ווער ס'וואלט געקענט מיין שוואגער, מיין שוואגער א שלום שפירער, וואלט נישט געדארפט פרעגן אזעלכע שאלות, וואלט אליין פארשטאנען ווי א וואוילע מענטש ער איז, און אלעמאל א שמייכל און אלעמאל געשמאקער. שלום? יא? וואס איז? די אמת'ע ריזען וויאזוי איך האב געקענט דא וואוינען מיט מיין שוואגער פאר דריי וואכן א צי אין איין הויז און און ס'זאל זיין בשלום איז ווייל אונז האבן אריינגענומען זיך איין זאך אז אונז מוז מיר נישט אלעס טון צוזאמען ס'הייסט אונז האבן זייער אסאך פארברענגט צוזאמען אונז האמיר געגאנגען אין שול כמעט יעדן טאג צוזאמען אונז האמיר ארויסגעגאנגען אויף פלעצער דא מיט די משפחה צוזאמען אבער אונז האבן געוואוסט אז אונז זעמער מענטשן פאר זיך אויך. דאס הייסט איין טאג האב איך געדארפט גיין אין שול פארדעם און נאכדעם און גענומען עקסטערע קאר. עקשעלי איין טאג זענען זיין משפחה געגאנגען ארויף צו פארן אין אנדערע פלעצער האבן אונז דעסיידעט אז אונז וויל מיר נישט, עס וועסט נישט ארבעטן פאר אונז. סאו עז לאנג עז יעדער איינער ווייסט אז איך בין מיין מענטש איך קען מיך טון מיינע אייגענע זאכן איך ווער נישט אויפגעפיטערט אז עפעס אנדערש פון מיך.